Malpera El Monitor a ku boregeha wê li Amerîkayê ye, raportek di bin navnîşana Li Efrîna Sûriyê çekdarên bi ser Tirkiyê ve li şûna xwe çavsandin û tawan hiştin. Ew di rêya vê raportê re balê dikişîne ser tawanên metirsîdar û bi bandor ên ku fesaîlên bi ser Tirkiyê ve li Efrînê pêk tînin. Di beşekî ji vê raportê de hatiye Leylaya Mihemed Ehmed di dirêjahiya hevdeh rojan de ji girtinê Dîtiye ku deh keçan ji ber rewşa xerab û destdirêjiya seksî ji aliyê endamên Lîwa Sultan Murad ve xwe kuştin. Sultan Murad fasîleyeke sinnî û rikber e. Ew di bin destlatdariya Cêş El Wetenî Ez Sûrî ya ku Tirkiyê piştevaniya wê dike ye. Di hevpeyvîneke telîfonî de, Jineke Kurd a şêst û sê salî û ew ji Efrînê ya ku li bakurê Sûriyê dikeve û ji sala du hezar û hejdeh an de di bin dagirkeriya Tirkiyê de ye, ji malpera El Monitor re axivî û zehmet yên hevalên xwe yên binçavkirî vegotin. Leylaya got, Hinek ji jinên zîndankirî bi qawîşan xwe dikuştin. Hinek din bi qeleman li rehên xwînê dixistin û xwe dikuştin. Keçik ne din jî Serê xwe bi tundî li dîwaran dixistin heyanî diketin erdê. Çîroka Leyla ne xerîb e. Li herê min ji aliyê dewleta Tirkiyê ve yê dagirkirî şêwazek ji tundî û tawanbariyê çêbûye. Em dibînin çawa xelkên wan deveran behsa tawanin grûpên opozisyonê yên bi ser Tirkiyê ve ku ji bo berevaniya di ber dozên siyasî de hatine damezrandin dikin û dibêjin, Ev çeteyên sizakar in, xelkê ji ber pereyan vedirevînin û dahatên welatiyan ji bo berjewendiyên xwe yên taybet dibin. Jina Efrînî got, Derdora sed û pênc jinî hebûn, her yek ji me li rojê du caran yek patete û nîvnanek bi dest diket. Û her şev ji demijmêr yekê şevê ta sisiyê şevê li me dixistin. Bi dengekî xemgîn û bi hêrs li ser navenda binçavkirinê ya li bajarê El Raî yê ji aliyê El Cêş El Wetenî El Sûrî yê bi ser Tirkiyê ve hatiye dagirkirin, Leylayê dibêje, Her şev mêran hin keçikan dibirin û destdirêjiya seksî li wan dikirin. Lê ew dibêjin, Em ê we bibin ser bijîşk. Ev tişt li ba wan bûye tiştekî asayî û dubare dibe. Raport bi vê şêweyê bi dawî dibe. Leylaya bi tohmeta ku peywendiya wê bi rêveberiya kurdî ya ku hukimdariya Efrînê dikir re hebû, girtin. Berî ku Efrîn ji oliyê artêşa Tirkiyê û hevalbendên wê ji Cêşil Wetanî Sûrî ve were dagirkirin, ew herêmeke çiyayî bû, bi baxên zeytûnan kesk bû. Her weha paşmayînên şûnewarên kevn jî lê hebûn. Îro roja Çarşemê, Desteya Tenduristiyê ya Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê, ragihand ku hejdeh kesên nû li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi koronayê ketine. Serokê Hevbeş ê Desteya Tenduristiyê ya Rêveberiya Xweser li Bakur û Rojhilatê Sûriyê Doktor Ciwan Mistefa diyar kir ku neh kesên bi koronayê ketine mêr in û neh jî jin in. Bi vî awayî, Hejmara tûşbûyên koronayê li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê tev gihîşte heşteh hezar û şeş sed û şêst kesan, jê heft sed û şêst û çar kesan jiyanên xwe ji dest dane û hezar û heyt sed û nod û çar kes jî çareser bûne. Îro li Cinêva Swîsrayê danûstandinê li ser astên bilind di derbarê seqamgêriya stratejî de di navbera Amerîka û Rûsyayê de çêbûn. Ev bû du car danûstandin bi seboreta îstîqrara stratejî ji ber peywendiyên tevilhev ên wan her du welatan di navbera du mehan de tên lidarxistin. Îro sibê zû, dîplomatkarên Amerîkî û Rûsî ji bo beşdarbûna civatê, Gihiştin Cinêvê. Wezareta Derve ya Amerîkayê berê gotibû, Diyaloga di derbarê îstiqrara stratîcî ya ku Serokê Amerîkayê Joe Biden û Serokê Rûsyayê Vladimir Putin di şazdehê Hezêranê de li Cinêvê li ser hev kiribûn dê di heman bajarî de were kirin. Wezaretê di daxuyaniyê de zêde kir û got, Em di rêya vê diyalogê re bingehekê ava dikin.

Ji bo kar û barê çavdêriya çekan hatiye erkdarkirin. Ev civata di demekê de tê lidarxistin ku tevîlhevî li ser gelek astan di navbera her du welatan de hene. Amerîkayê gotibû, heger maska, êrîşên dîjîtalî yên ku piraniya wan ji wir de li dijî Amerîkayê têne kirin, ranewestîne, ew ê rêkaran bistîne. Li Almanya roja sêşemê piştî nîvro û piştî teqînekê li herêma pîşesazî ya Leverkusen jimara miriyan bû du kes. Maşîneyên agirkujiyê hatin dîtin ku li cihê teqînê dixebitin, da ku şewata ku ji ber teqîna li bajêr serê sibeha sêşemê çêbûbû vemirînin. Hîn ji cihê teqînê dû manekî tarî berbe ezmên hildikşe. Lê pirsî li ser rewşo teqîna ku li korgeheke şewitandina ber mahiyan qawimî bû, hîn jî didome. Rayedaran, nişte cihên herêmê hişyar kirin ku li mal bimînin, şiyar bin û haya we ji gazên jehrîn hebin, ji ber ku hayê wan jê tune ye, ka dûmanê derketî madeyên jehrîn digire nav xwe yan na. Di encama teqînê de herî kêm sî û yek kes birîndar bûn. Girîna hinek ji wan giran e û gelek jî wenda ne. Li Efxanistanê û derdora bajarê Talqan, paytexta parêzgeha Tixar, bi dehan milîsên çekdar û hêzên ewlehiyê hatin bicîkirin. Ev yek, piştî rojekê ji şikestina Talîban bû kontrolkirina bajêr e. Serekê Polîsê Sînor Abdulletîf Emarî got, Divê hemî raniştevanên parêzgeha Tixar pişterast bin ku hêzên ewlekarî û beravaniya efxanî niha bi erkên şerê li Tixar mijûl in. Milîsên çekdar ên ku li pişt daran kom bibûn, dirûşma Em welatê xwe diparêzin digotin. Li gorî medyaya herêmî, çekdarên Talîban piraniya derdora parêzgehê kontrol dikin û ev nêzî mehekê ye Êrîşî Taliban dikin. Bi alîkariya hêzên ezmanî êrîşek hate kirin û li gorî rayedarên efxanî bîst û heşt çekdar hatin kuştin. Bi vekşîna hêzên Amerîka û neto re Taliban li seranserî welêt pêşveçûnên berçav pêk anîne û dergehên sînûr ên girîng bi dest xistine. Rêveberiya Biden pişterast kir ku hemî hêzên leşkerî yên Amerîkî di sî û yekê tebaxê de dê bi temamî Werin vekşandin. Li Yabanê bahoza tropîkel bi navê Nîpertek boyekî bihêz anî û pêlên bilind li ber avên bajarê Fokoşîma rabûn. Îro çarşemê bi destê sibê re bi sedema boyê bilind li ber avên deryaya Îwakî ya Yabanî li eyaleta Fokoşîme pêlên wê deryayê bilind bûn. Ba hoza tropîkal yanî partek sibeya roja çarşemê gihişte eyaleta Miyagi. Karmendên keşûhewayê pêşbînî dikin ku piştî vê bahozê wê baranên pirr bibarin û bahozên brûskî rabin û gotin dibe bandor li zemînê bibe lehî û bahoz rabin û pêlên deryayan bilind bibin.